הייליגע אידישע קינדער ארענטן זעמער דא אין די מונקאטשער קעמפ און ס'איז דא דא א חידוש פון א זאך, די קינדער האבן געמאכט א עקספאו, מען הערט דאך פון עקספאוס לעיטלי עטס הערטס ס'גייט פאר א רויעך, קען מען יא עפעס ארויס קעשן קען מען נישט? מונקאטשער קעמפ האט ארויס געקעשט דערפון. מונקאטש קעמפ עקספאו נישט די מונקאטשע עקספאו. מענדי אונז לויפן דאך ארום אסאך צו עקספאוס אינמיטן יאר, לאמיר זעהן וואס טוט זיך דא היינט. וואס טוסטו דא?
דאס איז דיין דידי שטוב?
איך פאר די קינדער זאלן אויסלערנען ליינען צייכן און ידיעות. דו קענסט ליינען? איין טראפ אויפאמאל, זעסט? קינדער און ביזנעס, מונקאטש קעמפ עקספאו, האסטו דא. מיין טאטע ווען אונז האמיר געמאכט געלט האט ער געזאגט, אה, געב אהער, קינדער האבן נישט קיין געלט. מיש עס גוט אויס, מיש עס גוט אויס.

וואס גייט דא פאר?
דאס זענען קאנסטראקשן. ער בויט זיין צומער קאנסטראקשן. ווען אונז האבן געבויט תשעה באב בענקלעך, מען האט צאם געקלאפט אפאר העלצער, הערסטו מיר? ווען מען איז געזיצן אין בית מדרש האט זיך טאקע געפילט ווי תשעה באב, ווייל די נעגלעך האבן זיך נאך ארויסגעשטעקט. יעדע יונגל וואס קומט אריין דא באקומט צען וואוטס, ער קען וואוטן צען מאל. צען מאל צו אויב לעטס סעי האבן זיי די מערסטע וואוטס זענען זיי האבן זיי געווינען די זאך. וואס הייסט פאט קעמפ? ס'גייט זיין א שאו, אפאר קינדער גייען רעדן איבער טאלאנטן, פארשידענע אינטערסאנטע פראגרעמס. דאס איז א פענעל?
ס'דא פענעלס, ס'דא פאדקעסט, ס'דא אלע מיני זאכן. רבותי אפילו עסן איז דא.

די מונקאטשער לאגא, זיי זיצן ווי אמת'ע פענעליסטן, ווי ביזנעסלייט, די פראבלעם איז זיי האבן נישט קיין פעני אין זייער אקאונט, אבער ס'ברענגט ארויס די קריעטיוויטי פון קינדער און פון די קעמפ, נישט אזוי ארי? אבסעלוטלי, אבסעלוטלי, דו האסט די ראש מדריכים זיצט און האט הנאה. אטעטש די ראשי מדריכים, די ראשי מדריכים, מען קומט ארויס מיט עפעס ראשי מדריכים? מען קומט ארויס מיט עפעס פרעג איך דיר.
סאו די די בחור'ל דארטן מיין הייסט ראזענבערג קום הער א רגע קום הער געב הער א רגע איז דאס געשריבן? רבותי ער האט דאס געשריבן?

אקעי דא האט עטץ דעיס מיוזיק. אקעי סאו זאג מיר וואס דא גייט פאר. ער ליגט דא שוין פאר כ'ווייס נישט פאר ווי לאנג נעבעך און וואס טוסטו? איך לערן אויס סי פי אר. סי פי אר?
אקעי לא וויאזוי קודם וויאזוי הייסטו? מושי מייזעלס.
אקעי לאמיר זעהן מאך סי פי אר למשל איך חלש'ט. די ערשטע זאך וואס מ'דארף זאגן אז איינער אז איינער זאל רופן העלפ.

חסדי השם כי לא צרמני אוי כי לא חסדי קען זיך ארויף לייגן? כ'לייג זיך ארויף. דא א ניין ניין אה דא באקומסטו א פירסט עיד קיט. דא האסטו א זייער א קריעטיוו זאך, א זאך וואס לכאורה איך און דו קען מען נישט, חוץ אויב ביסט נישט געווען וואויל ביי ענגליש. וואס הייסט איך קען עסן? דאס איז נישט עסן.
געריקט צו גערעגער? לאמיר ווייזן פאר ר' מענדל. דעי חברה, אויב האסטו נישט קיין כח צו אויסלערנען דיין ענגליש, טיטשער, טוסטו דאס? קוק וואס ער טוט. אקעי.
ער מאכט א עראפלעין מיט א שיף.
אויסער. אפשר איז ער צו נערוועז ער גייט נישט קענען יעצט אויף קעמרע. העי! מזל איך האמיר! וואו וואו איז ער אזוי העפי אז וויסט מענדי איז געקומען דא צו אונזער קעמפ.
ער איז העפי טאקע.

דארט האט עטץ איינער ווערט א פלאטשיגע היט? וויאזוי הייסטו? העשי ראזענבאום.
דו קענסט גוט? יא.
ווער האט דיר געזאגט? אה, ער לערנט אויס אויכעט. ראובן, וויאזוי הייסטו?

קאמפעטישן ברענגט נאר ביזנעס. וואס גייט דא פאר? דא פיצט מען אויערן? וואס די וואטע? וואס די וואטע פאר דא? דאס איז שבת סיגרעטס.
וואס זאגסטו?
שבת סיגרעטס.
שבת סיגרעטס.
וויאזוי מאכט מען עס? שנעל שנעל שנעל. וואס איז די זאך אינדערמיטן?

זייער שיין. דער אייבערשטער זאגט אונז קינדערלעך ביום ההיא ביום ההיא ביום ההיא איך זעה אויס איך זעה אויס פיצי קעגן דיר. לערנט אייך צו האבן א שענערע שריפט. וואס לערנסטו אויס?

סי איי עי סטייל קלעסיפייד היילי קלעסיפייד. וואס גייט דא פאר? האסט נישט שמע א רגע די האסט נישט מורא אז סגייט א ערעפלעין אריינפליען אין דעם? קינדער עסן יעדן טאג מילך ביי פרישטאג, מאכט זיך אמאל אז די קינדער האבן מורא צו די מילך איז גוט צו נישט, זענען די קינדער אויפגעקומען מיט א פעטענטע נייע איידיע, ס'איז א פרעש מילק טעסטער, קוק לאמיר זיי פרעגן וואס זיי טוען.

איך ווייס נאך נישט פונקט מיין קירא ער געט מיר שוין איינס.
מענדי האט געווינען!
וואוו! עטס לערנטס אויס צו מאכן מינעטשער? סאו וואס האסטו געמאכט?
ווען האסט עס געמאכט?
אלעס היינט געמאכט?
אדער ס'האט גענומען אפאר טעג?
דאס איז שטיינער, וואס איז דאס? ס'איז קאכן מיט גלו גאן אויף עס. אהא אקעי, דאס איז עכטע ביימער? מ'האט מיר ארויפגערופן אנע רשות רבותי, כ'האב דא די ראשי מדריכים, ער האט פארשטייט זיך צו זיין איידיע. די באקאנטע, גאר באקאנטע רבי וועלוול שמעלצער, לאמיר אים פרעגן א צוויי דריי קוועשענס. וואס טוט זיך ר' מדריכם? יעצט האמער מענדי אן די האוז, וואס קען זיין בעסער? מענדי איז דא. סאו דאס איז דאס איז ר' מדריכם'ס איידיע די גאנצע זאך, יא? בסייעתא דשמיא.
וויאזוי דיר עס איינגעפאלן?
מיר וואלט דאס קיינמאל נישט איינגעפאלן, סיריעסלי. קודם זאג נישט אזוי. כ'מיין עס ערנסט, ס'וואלט מיר נישט איינגעפאלן. כ'קען זיך זייער גוט. שאץ דיך נישט אונטער מער ווי דו ביסט פארדינט. נישט אונטערשאצן, באט מיט די מינע זאכן בין איך, כ'ווייס נישט איך בין גוט מיט די מינע זאכן. לויט די אייבערשטער, מען טרייט צו טרעפן זאכן ווי יעדער קינד זאל קענען זיין אינוואלווד, דעטס איט. האט עס עפעס צו טון מיט דעם אז ס'איז געווען לעצטנס אזויסאך עקספאוס? וואס דען?
עקספאו דיך וועגן דעם? כ'האב דאך געמאכט ספעציעל א זאך וואס איז געווען לעצטנס, כ'האב נישט געמאכט די קאלאסיעם. אהא אהא כ'פארשטיי איך פארשטיי סארי גוט טאקע גוט אנבעליוועבל. פאר די וואס ווייסן נישט, מענדי אונגאר איז די זאך. איי האופ סאו. מ'זאל זעהן נישט קאליע צו מאכן. און איך פליי אפשר ווער איך איך פליי אפשר זאל איך ווערן א מדריך נעקסט יאר. דזשאסט קידינג.
אוי וואס שוין קוים אריינגעבעקט שוין אראפגעבעקט. איך בין געווען צוויי יאר א מדריך אין חדר.

יא, זייער אסאך פאן. פאן, אבער מען האט געמאכט עפעס ביזנעס? איך יא.
דו יא און ווער נישט? איי עפעס ווייסטו פון הינטער די קוליסן? כ'האב אויסגעלערנט פאר קינדער וויאזוי מ'מאכט רוביק'ס קיוב'ס. אלס א איינער וואס האט געהאט עקזיבער עקזיביט, דו האסט געקענט למשל ארום גיין צו אנדערע בארדס אויך? זייער ווייניג. פארוואס? ווייל כ'בין געווען זייער ביזי העלפן קינדער זיך אויסלערנען וויאזוי מ'מאכט רוביק'ס קיוב'ס. וואס הייסט? ס'איז דא טעקניקס וואס מ'דארף טון? יא. למשל. אויב ס'קומט אויס א סערטען וועג דארפסטו ערשט מאכן די ווייסע קאלער נאכן מאכן די ארימס. אה די רעדסט צו מיר פלעמיש. מאכט סענס. אונז האמער דא די פיאנער די זאך אליינס. כ'בין זייער אנקאמפארטעבל צו זיין אן קעמרע איים סארי כ'בין נישט צוגעוואוינט צו דעם. אה קוק וועם אונז האמער דא. ארי מיין פריינט. מ'זעהט אים מ'זעהט אים מ'זעהט אים היינט שוין היינט זעהט מען אים ס'איז א אור וואס האט אויפגעשיינט. מענדי, אז דו ביסט אראפגעקומען דא, הייב איך אן חושד זיין ס'איז א עכטע עקספא. די גאנצע זאך איז לא עמקי סיפור וויאזוי חברה שטעלן זיך ארויס, כיתה ה' קינדער ביז כיתה ט' שטעלן זיך ארויס און יעדער איינער ווייזט זיינע טאלאנטן, ס'איז לייק. אנפארטשענעטלי מענדי האט מען ניטאמאל געקאווערט די האלב פון די בארדס, קוק אן ווי אונז שטייען יעצט, ווי גערעדט איז געווען פעינבאל שעה און קינדער האבן זיך געלערנט עימען. איך האב זייער שטארק ענדזשויד די עקספא, כולי באז איך קען ארויסווייזן מיין טעלענט. וואס האסטו געטון?
אה דאס ביסטו געווען די.
מיין היילייט איז געווען די וועג וויאזוי ס'איז אויסגעשטעלט ווי א עכטע עקסבאו.